Olarnı diñlep, soñ da özüm oqup, terbiyelendim, östüm. Ösken soñ, tikmege ögrengen soñ, özüm de tikmege başladım. Misal olaraq, bir kitapçıq isteyim sizge köstermege, Kolobok aqqında, elçikleri bar, tümeçikleri, açıla kitap, qapala, mına bir saifede elçik bar, mında İstegen masalını mümkün ögretmege, kükülni teatr kibi. Mına bu alma, almanı kurt taşay. Ha, baqıñız, nasıl lezzetli alma edi! Episi kurtlu. Mına bu aqıllı qırpı ot arasında mantar tapadı. Ciya olarnı. Mına bu cebine saqlaymız qaramanlarnı. Ne azırlamaq kerek olur sizge? Çeşit türlü maqaslar, kelpetler, tutqal, ip, iğne.

Azırlanğan soñ, er şeyni bir-biriniñ üstüne qoyamız, ütüleymiz. E, böyle azır saifemiz endi. Kene de onı tüzetmek kerek, baqmaq kerek er tarafına. Endi bu saifelerimizni tolduramız. Men bu sefer alırım fetr. Siz de istegen şeyni alıñız. Başta eskiz çizamiz, soñ fetrden epsini kesemiz, yerleştiremiz, em tikemiz. Soñ fetrden kesip yapıştıramız, istegen şeylerni, yapraqlarını, çiçeklerini, quşlarını, bu epsi sizge bağlı. Saifemiz azır. Tilki evi, qardan, buzdan turuşu, Qoyan evi, bir terekniñ quvuşu. Bahir keldi, tilki evi mıradi, Şavşanından tabaşını tırnadı. Tutıp aldı tilki qoyan evçığın, Qoyan ağlay, bilmey, nâpneşleycegin. Qoyan dedi. Canım qaşqır, yardım et, Bir tilkiçik etti evim aleket. Qoyan, qaşqır, yetekleşip kettiler. Tez çıq, tilki, bu qobadan! Dediler.
Tilki birden yaman-yaman cekirdi, qaşqır qaçtı, qoyan tavğa sekirdi.
Ne ağlaysıñ? Dedi ayı qoyanğa. Kerekimiz, tez barayıq qobağa! Kelgen bu yük ayuv dedi. Ey, tilki, qoyan evi nasıl oldı seninki? Ayuv qorqıp tilkiçikniñ sesinden qaçıp ketti, qoyan tüşti peşinden. Qoyan kene ağlamağa başladı, böyle etip çoq vaqıtlar yaşadı. Bir kirpiççik rastkeldi bu qoyanğa, dedi. Ne içün sen ağlaytsıñ, aytsa? Qoyan ayttı, ep başına kelgenin, nasıl evin tilkiçikke bergenin, kirpi dedi. Kort et maña tülküni. Şimdi barıp çanğıtayım tütünni. Barğan soñ oba çıqa Kırpıçıq şayce kirdi. Tez yaramaz mından çık. Keskin uclu iğnelermen sançarman. Bu evçikni parlap bozıp açarman. Tülküçikniñ qorqudan qan, ter tüşti yüzüne. Çıqqan boyu saplandı Kırpıçıknıñ üstüne. Qaçıp ketti tavlarğa, ayaqları bütün qan, Böyle etip qurtuldı bu belâdan şu qoyan. Endi qoyan evçiginde şen yaşay, Kirpiçikni körgen sayın alğışlay. Bu da masalnıñ qaramanları. Bu masalnı sizler içün Asan Çergeyev yazdı, men ise seslendirdim ve oynadım. Baqıñız, men bu sefer sizge tek bir saifeni ögrettim yapmağa. Amma kitap olmaq içün sizge bir qaç saife kerek olur, Soñ olarnı tikesiñiz, uydurasıñız, masal qaramançıqlarını yapasıñız, soñ yapıştırasıñız, tikesiñiz, i soñ yanı kitapçıq doğa.